Ah, mwancho morigereria obosongo vibes network aiga gokenda ase ekenyoro gekorokwa ng'a sugubo Sugubo egere ime ya Nyacheki. Actually it's a few, it's a few kilometres to Nyacheki town. Egere ang'e na ase esukuru nere korwa kwa Simiti, Simiti Secondary. So uh, we are here for a reason. Ko twachire akwagacha enyomba gete ogoraye gekenyoro aiga, sugubo ekenyoro aiga. etwatometwe twarabose gokora emechango, lakini abanto mbare bagototoma ng'a kaka genda ase gete, moiri one naro ororo, momoagachere enyomba otoma chibese, that is what we are doing, so naki giatorentire aba then, ase ogotara gwaito tokona gochweri chifremu, emashini neroro ogorabwo egendererete gochweri ebisigisa na echifremu,

360 degrees, ensoka eye iga ere surrounded na eucalyptus trees, so ngintagete goteba abagusii baminto, egetacho eke am told is the only stream around here, so abanto abange they depend on it ase amache okonywa naende maybe aya ogotumeka korwa estream eye ekero okoyerigereria amache aya iga akoro from this side iga. Ekero okoyarigereria because aye agosoka gochia so meaning akorwa korwa egetunu eke igoro aa so ekero akorwa ekero amache agiteire aa it means iga akorwa rogoro rogoro aria eh barimo barimo omanyete egasi ya amache I think you understand ekero amache agiteire inse aa that means there is a distance iga akorwa eside eria ya rogoro eside eria ya rogoro chiblue gum chioka chisimekire. What does this tell you? Eng'ana nere ndare ntabie abagusii baminto iga. In years to come, actually oise koboria mbuna bono ntanyore abagaka iga iga abanene, oise kobaboria emiaka ya korwa maega akonya emete eye etarasimekwa, estream eye yabwate amache amange, lakini bono nkona gokea are pore pore, nkona gokea are, nkona gokea are, buna bono oise kororochia aga stream aka, amache nkona gokea are. With time in the next year. Emiaka twenty, emiaka thirty from now, getache eke ntokogetwara onye emete buna eye kegochi gotoka iga iga. So what am I advising abagusii baminto? Tafadhali, ande onsi ase ensoke ere y'amache buna aya amarabu. Amache nobogima, water is life, amache nobogima. So if we lose estream eye, one, Chiombe chiria chiabeire enchara because I can see some cows here nindoche chiombe igaa eeh echio nindoche chimbori aa chikonywa amache so if we lose stream eye one we kill life obogima bwe chiombe obogima bwa mwanyabanto emete eraa ang'e ne chi stream gose chindoche tafadhali we can find olt nabo tokorigia emete ere oltanative we can find oltanative trees tari necessary tosimeke chi blue gum. Torigie emete ero alternative, torende chinsoko chiaito, nsoko buna eyio endabu iga, mambia na mambia ende, abana mbayeganetie. Lakini tokoyesimeka emete buna esimekire iga bono iga, you will lose stream eye in the next few years. So abanto baria montegerete seino ere ang'e iga advice y'abanto bamino, barusie emete roche, especially korwa iga ase amache akorwa eside eye iga, emete eye erwe ororo, nari torakonye stream eye ankio. Chistream chinde nchire chinyinge, ime ya Gusii, emete esimekire mpaka nsa kanga chistream nchire okogenda kwanyora emete esimekire mpaka ang'e nsa which is wrong. Eserekari ye county ya Kisii needs to do something, the ministry of environment, the ministry of water needs to do something ase chindoche chiaito ime ya Gusii nari torakonye environment. Amache abeire emechando emenene, am very sure nonye naye ekero okogenda kogora oboremo asegete riswa riritang'ani okoboria omonto ng'aki amache naro ang'e.